Abana asvika nezuro pabheni pako bva ndakushaya panosta fone yako inge sinoitisha. Kana inge iri pachai dzekuradzi. Iwe? Ah! Kochi. Major. Zvaita sei? Mukadzi asati ane vhiki afa wakutotanga kuti kufamba nevone vamwe wakati uda kuuraisa vanhu here? Mukadzi upi futi? Aiwo salauta zvanhu sikuta majokes. Iwaziwa. Iwe. wade wambotsvakawo chakaurayisa mukadzi wokutanga mdara mukadzi upi wauri kutaura mdara iwe saka unoti achema mahara ari pamba vako tinawika mavherivheri usataatazokutamba zuva uda kuurayisa mwana kauri chiiko mavherivheri uda kuurayisa mwana here hausati wa nenhumbi dzako ese dzabatwa hapana kana vhiki wauta chipa pamwana uyo uda kuurayisa mwana mudiki uyu manhake akaita mwana womurayisa mahara yo andisita madzokutika iwe domestic mukadzi wemurume uyu haana kana mborwara zvako mukadzi wameja ndaivapo parufu rwacheni kuchera gumba raisvika um, um, um, um. mukadzi wamenya vanhu vakafirwa vanokasira kufarisa nhengo vakanai mukadzi usina kana vhiki munhu ototsvaka zvomwe mukadzi kutochi uda kupedzisa vana vanhu munext door wangu inapa ivapa ndatoperwa saka iwe akangorora mukadzi vhiki une atofa ende hatsvaki kuti chauraya umwe chii ototsvaka umwe sezvaakutiita izvi hakuti vhiki waya asingapere mune wada waifa imutaa meja ndandinaye meja uyo mukadzi wako wakafa de vakafa vabvira mudza ndanomudza mukadzi wacho akuudze une mukadzi wakatofa manje manje zvinowadza ndakuraramisa manakiro wakaita izvo ufesi so early ndakuraramisa ini audiwo kuchema nini mukadzi wako yoyo ngasingamuzivi isi takamuona iwe mukadzi wangu akanaka zvakangeta iwe izvezvi hallo eh, very sorry for the, for, for the delay eh, ndiri kuno ndichi im still in zimbabwe pandichengetere mapatsi endege iwawo mune maclodin aiwa handidi ejeti ndiri kuda enhingi ehe ejeti aripo allright ndiri kuda mapatsi iwawo endege ndovanomatengesa kunhingi kuaustralia ndizodarika nekugermany vari kumada futi e nemwana watrump waiti une nhingi une zvimwe zvimapatsi futi zvaanazvo but ya maprice ako eh, akadhakwa awa eh, ini dambudziko zvinhu zvose zviri kuno kubhoredo nedzimba 5 mumamtare murambe nedzimwe 4 5 futi nematogedza nema andinaoni vanoziva ti nematogedza andakapuwa nehurumende pandakasiya basa eh, sepenjeni saka anoda munhu otarira padambudziko rinara handina mukadzi manje zvinhu zvaina zvosara nani manje ndikangoona munhu andakuroorwa ye ndondiuye kubasa Shamwari musha mukadzi shamwari. Musha mukadzi azviri zangu kuti ndiwa ndikaona munhu ndauroorewa ka. Ndiwa ndachitouya koko ku and kuzoita basa. All right, all right. Eh eh. I think ndiri kuya ndikangoona munhu ndauroorewa. Mukadzi wa right ari anaka naka ari perfect anoda kuzokuroorewa. Eh ndotouya koko. All right. uh, thank you. Sir, muri sei? Sir, saka imimi mati mogara kupi? Ini ndogara kumurambi. Ukumurambi? Eh. Umurambi pa pa crush. Ndogara kuno. Samneza nezve. Mm, Ndenda basa kuoda mapatsi endege. It's all about business. It's all about business. Muchidama wedding and family photo shoots and a good quality. Contact creative. My business address Muchida.